Ka bako doga, man aye wang o ma dong atamo ni an macalo labak dog i tipo me tekwaro omyero abak doga ki iye bot jo ma romo winyo. Atamo acoli lok ma ka tye ka bako iye doga bot tipo me tekwarowa en aye lweny ma tin aneno i cocal media. ma tye ka medde nicakke ma otim bot mic pa aryemo duk ki i oringo ayela ka ma en oringo okano kwone ki iye ma gamene game yet ma tye ka medde ma kun lutela ma i lobo Acholi gin Atye ka yette kekengi. Dong actually atamo wun tino winyo jo ma tye ka winyo social media leb yet ma tye ka kati ki i lok pa mega ma odongo oto honorable ma otelo lobo Acholi Gilbert Olanya honorable ma pud tye ka telo lobo Acholi i parliament kacel ki lawyer madit latin makwidi maryek Tony Kitara wod pa Kidega. Ladit ni ladano maryek kidega lap atyeko ni watamo ni wunu ngeyo ni dano maryek coli gin ma an akatti ka bako iye doga en aye ni nino ducu ka cungo na awacowu ni wun ludito gin na myero wunu nge ni gin ma litino acoli ni cakke pyeraboro wiye abicel ma gin mony Ryemgi, gamente me ywal laree otungo nio wa i cawa-ni. Gin ma tye ka lweny ki kaka en aye lapiny ma lulweny gucwalo i lobo Acoli ma bar lwenye pud tye wa i cawa-ni. Dong kobedo i mwaka pyeradek wiye aboro, lweny ma i lobo Acoli peya oling. Lwenye-ni lokke aloka calo a. Kit ma kwiti lokke kwede-ni cakke ki i tongnge ni, Oi, i madit dong ludito acoli, wun mukene ma yam okuto wiwu kit ma nino ducu awacewu-ni, Kerwu ma tye, wun wutye ki ker madit, kerwu-ni dok pe mito ni wun wugur dano, kerwu-ni tye mere ni ngat acel acel, ladito acel acel ma paro pi latinne, ocak nenone ni en eketo abila ka ma en eromo bako iye doge. ci tipo me tekwaro-ni kubbe kwede wek wan wacako lweny i kom lapiny ma odonyo i lobo acoli nicakke ma gamente pa Yoweri donyo i loc. Lapiny-ngi ka in ipe i kabila ka ma in in icung iye, ka ibao odugi pe iromo laro to paco-ni. Dong an agoyo duru botwu ni wun ludito ma pwodi peya Dini ma komiti-ni gicwalo mapat pat me neko lobo aculo ni kwici kwici wuyub abila-ni cakke ki i gangiwu, icito kwede wa i abila madit ma yam kakawu woro. Acoli atamo ni gin ma tye ka timme-ni pe gin mawelo bot latin mo keken ma dong mwakane apar wiye aboro. History-ni ero ni me lweny i lobo aculi-ni In ingeyo ki kore kore kore kore kore ni lweny-nyi eni-ni ma jo gudonyo ka neko lobo Acholi ocakke ki i kom tipo ma odonyo i kom litinowa ma nino ca awaco mako ludoko wa eno-ni obedo lweny pa jok ma kicwalo wa ki lobo Acholi. I kare ma jok-ki tye ka neko litino Acholi, onongo jok-ki litino Acholi gin tye acel ma jok-ki donyo onongo Acholi tye acel. Jok onongo acwele pud tye acel, litino ma oringe ki yo ene lee guringo i gang. I cakke ma lweny i kingi ki NRA cakke, onongo acwele pud tye acel. Acwele ocako pokke i kare ma dong lakwena tibone cako mako ludoko. Ka dong tibo ni eno ni ocako lweny i kin acwele ki acwele, acwele ocako oneke ki kengi, acwele ocako oneke ki kengi ma peya mony pa Yoweri bene tye ka nek. Enoni dong Lanyut pa tipo, Ngo muweko wan ludito watye ka waco kit enok? Pien tipo me tekwaro, ka piny rac, en mito ci kicik ni dano kubare wek en ekony dano. I kare ma dong mar ma litino guringe kwede gang, jok dong odonyo ma jok dong okwanyo mar ki i kom litino. Mony me tipo, mony pa kony, mony pa alic lakwena, mony pa lukoya, tipo dong marac oweko gin dong gupokke. Tyen Acoli ocako neke kekengi. Man aye lweny ma Jok oketo i lobo Acoli konyo oneko dano. Tyen Acoli dong pokke ma Tibun jogi ni en opoko Acoli pokke ni dong omedde ameda. Tyen mukene oringo dok bot NRA. Tyen mukene odugu bot kony Wenge Acoli. Wenge Acoli. Tyen Acoli tye ka neke kekengi. Tyen Acoli tye ka neke kekengi ma bot mony pa gamenne doto en ma tye tung kany. Ma tung ka odoro mony lagamene neko man, litino mukene ma tye i lum cito neko eni ladot acoli oneke matek acoli ma enoni lanekki onongo pe pe litinowa lanekki onongo tipo ma wan kobedo ni watye ka lweny i kome ni en aye onongo tye ka nek en aye tye ka nek okaneo do acoli tin an amito ni ka wun odaa Honorable dong ato. Honorable oo Jara Mapenduzi, Honorable oo Olanya Gilbert, Ladit Council Tony Kitara, kacel ki wun lutelo Acholi weng mapat pat, tin an amito waco kit ma jok-ki tipo marac-ci poko ki wun kede wek tipo me tekwaro pe okonywu. In ineno Litinowa ma cakke ka wawaco ni the first lot ma gin gudonyo bot gamenne, first catewa, i cakke can oguragi, otomo apilagi, mono first lot ma gin ocako yelle ni Acholi wun owiny gamenne wek lweny ee, wun wungeyo nying litino eno ni weng, wuryem bot korgi, wucoragi ee.

Kanya ngat mo ni tye iye, in ineno ni ngede aye dong rac mada, ngede aye dong rac mada. Atamo ni ngede ka dong peke nongo dong kuc bo duk i lobo Acholi. Ka waneno ni ngede ka peke ci kuc bo duk i lobo Acholi. Eh? Ni eno ni gin ma wun nino wutye ni eno ni tibu wi aye tye ka lweny kitwu. Pien peya kit lweny ma kubedo Acwali ni cakke i pyeraboro wiye abicel nio wa kibedi ni ka in ipenye ni lwenyi eni kwari wa yam olwenyo ki lweny ma gipoko iye kite ni kwari wa peya olwenyo ki lweny eni ma nongo ni ni litino acwali nongo opoke wa yo kite ni he kobedi calo ni acwali wun dong wupeya romo yape. me neno ni nicakke ma wun wutye ka pokke i lok me to pa Yecu Acholi. In iwanyo ni lawoti aye dong tye ka balo gini. Gini ka dong kidungo bota, atamo ni dong araco bocco punewu. Obedo ni honorable otim both mic ki tabako doge kene. An kit gin aneno ni ada obino tore ngeya kany, otore ki ngeya. Ka wun ubino ki ngeya, an atamo ni kuc dong dugo i lobo Acholi. Ulanya Gilbert dong oto gineno, ah, otim in lok kini pe tye kakare. Eeh pe tye ka kare, neno ni pe tye ka kare. Acholi, tin an amito goro luru botwu ni, ka wuwinyo lokka macalo labak dok i tipo me tekwaro ni, Acholi gin ni butyeko dano woko, gin ni oityeko dano weng, oityeko dano weng, lapingo butyeko wa weng. Ka pe wamito ni watung, wacako marre kikinwa kikenwa, wacako marre kikinwa kikenwa, yen acel-li pe ibityeko peko.

Co Acholi kobbe ti cawa ni label ma jokki ni cakke cak tic kede peya olokke, peya olokke, peya olokke. Gin acel keken ma en ti ka tic kede en aye poko dano, poko dano, poko dano ni wun wubed kwica, wubed kwica nyini man ka me en, man ka me en, man ka me en, man ka me en. Oweko peya naka yan pe ti kit gin mo ma ya latel Acholi mo otimo pi Acholi.

Ka in icito ibinongo ni the whole ngom me lobo Acholi yo tye okaco ngom weng i kare ma wan watye mono onongo wan watye ki tela pwod eh security road tye kiyubo onongo an honorable Mawa Omoro en aye onongo gin tye ki tela i kare wa ni kiwaco ni Kitye ka planning lubo acwali pi lweny. Hmm? Ki planning lubo acwali. Pe tye kaka mo ma yo peke iye. Planning inuni pe otimme i kakki mukene. Eh? Otimme ki keni lubo acwali. Ngagi ma gu planning lo, i, i, i, gubedo i planning i. Litino acwali ma giryek. En aye gukonyo gamene planning lubo acwali. Ma nyuto ni neno Meno ma gamente tye kwede nicakke ki lweny pyera ma ocakke pyera aboro wiye abicel-li. Wun litino en ma wutye ka lweny i kinwu-ni, pud lweny-nge peya ocakke. Nen calo peya ocakke acaka pud kulu. Peya ocakke acaka. En wun wutye ka dare. Ka wuwinyo lok ma tibu tye ka lok kwede, peya ocakke. Peya ocakke. Peya ocakke kulu. Dok ango ma wun wunwero ka eni ni yin latela mene kobedi waco, Bino aolo kor angagi? Wun wutwero tyeko lok angumwu? Wun lutelone eni ni o apa, o ka nga, o ka. Wun wutyeko lok apa? Kong ka an apenyowu kobedo i cawa-ni, wun lutelo acoli, wun weng lutelo acoli nicakke ki ladit wiwu ma tye namba adek i Uganda, ladit Chief Justice Owiny Dollo. ma obedo ka telo wi lutelo acholi me tero bot ladit lobo ki lok ka ngom, kobedo ikako ki peny ni, Ladit Chief Justice, in ma ibedo ka telo wi acholi me tero bot ladit lobo, jito lutemo ma obedo ka telo tungcel, wun wugiko ripotwu ni dong nining? Meg pe winy dolo ma odugu dong kede en yo odugu odugu dong iyo mapat ne acoli atabo ni kong wan wacako neno kit lok me kwan eh wacako neno lok me kwan kwan dong kubedo icawa ni litino wa dong lok akwan dong ongayo gi eh litino wa pe akwan eh wacako neno lok me kwan wacako neno kit lok me kit awan odongo kede lobo lok angom ma en oero ni i nyim ladit lobo ni, Tye cayi nen! Tye cayi nen! Ento lok angom tye cayi nen? Lok angom pe cayi nen? He? Kobedi ni in iwinyo ripot ma ni gamente me Uganda onongo lim ki woko ma palament me Uganda otimo approving me settling the pastoralist, jo ma gwoko dyang, i Northern Uganda ci loko lim? Aco ni, man nyuto ni ngo ma an atye ka bako doga ni? Nyuto ni. Wun kaka pe wuwiny daa pa latela mo keken macalo odare ni o i konyo wu in? Ee, latela ni ma nen daa ni ma inu ni tye ka daa pien timwu marac tye ka tic ki ki gin ki mino gi ciling ne a in daa kit man. Ee, kun nongo ki mino ciling me ngo me neko en kaka-ni. Acholi, an atamo ni an abak gira doga me wacone ni, gin acel keken Acholi ma wan omyero watim en aye wamarre. Pe tye ngat mo ma obitimo gin mo ma obiloko lobo Acholi pire kene. Pe tye lakela mo ma kibiyero ma kibiwaco ni en pire kene oye kelo alokaloka. Gin ma pire tek ma omyero wun wunge en aye ni wucak dok cen i tekwaro ma migwu. Wudok cen i tekwaro ma migwu. Pe tye gin mo ma obikonyowu mapat ki tipo pa kwariwu wek wun wudul piny. Atamo ni an macalo omarwa omoro atye ki gen ni ka pe kaka TV oyabo wanggi tino mo ni gin mukene ma waco laco mo ni nino mo ni ki gin ma ogamo o ki i puranga gang wa kwica i platform me Ahol en gin litino Ahol owaco ogamo doga pingo loko lok ka TV obongo tutwal TV aye doro lobo. Ka Yecu ni nino dong un wungeyo ni Yecu ni dong konyo in ilego Yecu ni tyen adi? Ung? Actually ludiro wu wucak nongo ludiro wu gin obed ludiro ma gin oyi jalle me bako dog ma pe ludiro ma dong mito gin mo pien tibu ni pe mito ki nywene. Un wuwek ki tino ba gin gubed i cawa ni gin tye e gi dek dok pe tekwaro ni gubedi ento ludiro actually Mukene acel acel-le ni, An abako dok botwu ni wudok i abila. Abila cakke ki i gang yen. Ngat acel acel obed ki abilane i gange. Abila ma i gangi mono abila ma kwarowu lwiti tye iye, abila pa kwaro. Ka dong abila madit ma Lubanga ocwalo en aye olalteng, lagoro, kalawinya, olima, lulak, amyel, oret, labidugu, abayo. Ogili, lagol meri, moro ka pel, ki weng mapat pat. Muda aye dong abila madit, ento nongo ocako bako dog me ryemo gin marac ma i gang ki i abila ma i gang ma kitumo ki gweno latwon. Lwak me Acholi, Kakalwo, maro aye dwona, odongo to. Honorable Gilbert Olanya, Honorable Otim Both Mic pa Aryemo, Tony Kitara kacel ki wun lutela mukene mapat pat ka wun wuwinyo lokka atamo ni wun wubin wubin bot aripwu i nyim tipo weki gin marac ma tipo ocwalo ki komwu tipo gutiwu kitwu ki wun mukene ma kubeddi ni wun wuneno lumonewu ka wutye tungcel wuneno gin macalo lunek piny-ngi. ma enoni timo marac, en aye tye ka lweny ki kaka jokjok ma malo.